Яшьләрне авылдан җибәрмәскә тырышырга, шуның өчен яшьләргә ничек булса да авылда эшләр ачырга, эш урыннары булсын, артсын, яшьләргә нык поддержка кирәк, пенсионерларга, яшьләргә.
Пенсияләр артты инде Меркушкин кергәч, ул кеше өчен бик, бик әйбәт ни ясады инде үзе.
Үзе бик яхшы помог ясады инде рабочий народка дип. Болай инде аны нитеп. Халыкка чүтки сразу нитте ул, влиять итте. Итүен итте бит инде, итте. Итте. Пенсияләрне яхшы иттереп, ару-аруын әйттереп, баштан ук, аннан вакытында бирергә дип дигән сүзе чыкты аның, нигә кергәч инде, губернаторга кергәч нә, пенсияләрен вакытында бирергә, бер көн опозданиесыз биреп баралар. Кайсыбер җирләрдә эчәрлек-дә айлык бирмәгән җирләр бар инде. Ул менә шулай чагыштырганда аның әйбәтлеге, аның нилеге булды инде ул үзе, файдасы. Аннары киләчәктә сез Николай Ивановичны безнең губернатор итеп күрәсезме? Әйе, губернатор итеп сайлыйбыз инде менә нидә. 14 сентябрьдә. Ни инде Аллаһ итмәсә. Аны сайлыйбыз инде, ул эшләгән кеше хәзер. Әле көчендә, керендә, бабай түгел ул.
Советный мужик. Авылда гомер буена яшик дигән сүз, гомер буена яшәргә насыйп булсын иде әле ул Гөлфия. Потому что күп авыллардан яшьләр китә. Ә безнең авылга наоборот менә. Күпме киткән яшьләр дә кире кайта, потому что перспектива бар. Перспектива бар нәрсәкәй, эш күп, эшлим дигән кешегә хоть теплицада эшлә, Хоть предприятиеләр бар, терле-терле предприятиеләр, хәләл предприятиесе бар. Анда күпме яшьләр эшлиләр. Сельский уют агротуризм ачылды. Николай Ивановичның поддержкасы белән тоже безнең туган тел рәисе Латыпов Рәсхабый ачып җибәрде, поддержка булды государственный, Николай Иванович поддержайтты бу проектны, әле тагын Аллаһ теләсә исәптә бар спортивный сооружениелар тезергә шунда ук. Ансы әйбәт. Николай Ивановичка нигә голосовать итәм? Итәм обязательно. Потому что аны Путин кебегрәк күрәм мин. Путинны, Путинны яратам, это сто процентов, потому что Путин Сүзендә тора торган жёсткий кеше. Жёсткий кешеләрне само по себе яратасым бит инде аны. Николай Иванович сүзендә тора торган кеше дип уйлыйм мин аны. Эшли торган кеше. Эшләгәнлеген шәһәрдә генә түгел, ул губернатор Самары, Самарской области, Самарада уже сдвиг барлыгын, Самарага сирәк барсаң да күрәм. Самарада уже плюс сдвиг бар. Шул ук юллар. Юллар кошмар бит инде Самарада. Иде моңынчы. Николай Ивановичтан алда булган губернатор Артеков булган, теге ни әйтмешли, шул булган гына инде ул. Аның бернинди движение алга да күренмәде. Шул үзенә таба булгандыр инде, может, движениесе. Простой кешеләргә движение юк. Помощи юк. Николай Ивановичның кайсы ягы тагын ошады миңа? Халык белән общение. Теге аралашу бар. Аралашу бар. Килдем дә, менә килдем, авылыгызны күрдем, галочка булды, киттем түгел. Кырыена басып, сөйләшеп торсаң, кеше белән аралашырга, аралаша, тыңлый белә кешеләрне. Менә шул ягы ошады Иркушкин. Без ул көнне эштә булабыз, Аллаһ теләсә, воскресенье безнең первый рабочий день. Бөтен эш коллективы белән ул бездә обязательный бәйрәм кебек барабыз без выборга.